Mba'etekóva che irũnguéra, maiteipa, maiteipa, maiteipa, maiteipa, mba'éichapa ñañotopajoaite tapicha ryke'ykuéra, reindykuéra, yryvykuéra, ha'e mama, papa, mitã ichuri, mba'éichapa ñane ka'arupytũ. Kóa ha'e ñane rembiapo Viernes del Folklore. Radio Popular Canindeyú rupive tapichakuéra ñamyasãiva katuĩnte los día vierne, radio y señal de aire ha upecha página de Facebook, Youtube, umívape tapichakuéra ñasẽmbaite hína tapichakuéra ha ja'e mandioi de norte a sur, de este y al oeste del planeta tierra a través del Youtube, a través del Facebook chiruguéra ñanesarambi opa rupiete ko planeta tierra tuichakue. Aipóramo ryke'ykuéra ja'e mahinate'ia treinta y un de marzo del año dos mil veintitrés irũnguéra ohóva mitã marzo ha ko'ẽrõ ag̃aite herántema gatu heẽ dentro de cuatro cinco hora oikétama el uno de abril irũngue a las doce de la noche ha ñande jadespedi mes de marzo el treinta y un de marzo del año dos mil veintitrés tapichakuéra péina jajapo jey ko tembiapo ha ñane puévlo katóliko, el puévlo katóliko eteia ombotuicha hína viérne de dolóre. Aiporamo ko'ẽramo sábado, domingo de ramo, domingo, ha oĩma la vendisión de las palmas, la ñomongaraían la ñande ka'a, taropẽ, rúda, pindo. Kuéra tapichakuéra domíngope rámope ya entrada de la Semana Santa tapichakuéra. Iporomavoete día el pueblo católico he'i aku oka rakóta omomba'eguasuhína vierne de dolore. Ha teve voi he'i upévami oguerekovahína umi tapicha, accesorio aparato oguerekóva he'i aku profesor Vivero Ohecháta hína TV Hewópe, péa ohecháta hína la Luis Alfonso, Profesor Lorenzo, Fermín Galeano, El Amigo Francis, ha upéicha avei Facebookpe ha Youtúbepe jaime hína tapichakuéra ja'e jey de norte a sur, de este y al oeste del planeta Tierra. Ja'éma hína Abel Benítez iñe'ange hakupe Violao ha Mo'ẽhára Lorenzo Ndi'ápe ojueketére, ore ojotopa ha ore ovy'a ore kyre'ỹ ko último día de mes de marzo ha ko viernes dolore péina ñandejotopa jey ñane amigokuéra ñandehecha ñanerendúva ni mbo'ehára. Upeichaite Luis maitei ndéve upéicha Abel-pe ha mayma ñanderecha ñanerendúvape g̃uarã ñaime jeýma ko mba'apoha rendápe Luis ko'ág̃o ñande ñandegusta folklorista hekópe he'i'a lo mitã ha upévare jaju ko'ápe jahecha hag̃ua la ñane amigokuéra ñahendu hag̃ua la iñe'ẽnguéra ha ñambovy'a hag̃ua chupekuéra oparãngo jaju Luis ñande ápe upéva ha'e la Tembiapo ñande rajejapóva entonce ñame'ẽ haguã la alegría pe mba'apo rie umía ha oĩrõ la pedido musical entonce ojerure ñandéve ha jaheka ha jaguerahaka chupe la pedido musical he'íva ymavéngo he'i la maitei péicha guápe la heta ojejerure la por carta la ocho día, quince día antes ha mba'e ojejerure ha ñandéngo ko'ágã en vivo Ojerurekuaa ñande ha ñakomplaséma chupe. Upeichaite mbo'ehára ha upe aere óngo chemandu'a la noventa y ocho punto siete pe aike Rádio Ku Guatýpe mil novecientos noventa y nueve. Un día voíko che aike akue, che guaike akue por lo méno mes de enero, febrero, umi ára marzo, abril, akontinua akue ñe'ẽ asãi guaraníme. Aime akue con Julio Centurión, aime akue Dionisio Cáceres.

ko un profesor kytianguápe oha'ya voveháramo ja oro oñepyrũma oñondive, un día dieciseis de mayo, un día domingo. Ha ko'ág̃a péina Tupã Marangatúa he'i amoneĩ ñambotýta hína veinticuatro áño sin páusa jaha hague hese avei hína domingo musical folklórico ha upéramo guare vo'ehã peve ande, upéva oĩva ko la colectivo Campaña ha oĩ la Taxi ha oĩ la colectivo Iteoi. Ha káda kolektívo de diferénte lugár oúva ogueru la kárta, tres, cuatro, cinco kárta, cuatro o cinco kárta, ogueru la, ombovy'ajy la secretaría de la rádiope, sábado pyhareve la ijaty la mba'éiko la kárta, ha upe apytépe a uno omoĩ cinco mil guaraní, ha sapy'ánte veinticinco, treinta mil guaraní ajapo che la Ojegueruka che aje la jeue la pedido musical ha yma kase ha upéi oĩma la kompaitera che aime oguaéja oĩma la kompaitera la CD pegua ha upéva nde reju g̃uarã una hora antes la programa la che programa oñepyrũ che ajúma la operador pe oguare oĩ Salvador Hermosa Ha ko'ag̃akua hína pe ekipamiéntokue ajejapo va'ekua hína. Pehekáma la músika. Ha roheka. Ha la oĩrã Julio Ferreirave ha ha'e ejaporã chupe aire ojeruréara'aĩ la músika, la ha'e imusikakue, la operador omopu'ara'aĩ. Sakrifísio enórme, sakrifísio enórme, sapy'ánte la tuichami ou osẽ, aipese'ãi la che sósiope porke ha'e chupe mba'éiko kualkier kósa yma ja'úva la diez mil guarani embo'eha ja heta mba'éma ja'u la upe tiémpope oitiakue. Ha Entonce upéicha akue, ou la carta ha a veces ou ijapytépe la ijapyteso'o ha a veces nahani ha ko diez, doce, quince kuatia'i ro recibi ha upéva la operador che ro leer, upéva guarã che pytyvõ akue karai Nelson Moreno, ha'e la heta che moirũ akue la o leepaite che la che carta kuéra ha oñepyrũ café pe ha la compartía pe Roheka la músika la romombopu hag̃ua. Héve sakrifísio enórme va'ekue la upe omoguare mbo'ehápe. Ha'e ko ja déntro de póko tiémpo aréi, ema ko komputadóravo va'ekue, che Ñamomodernisa oho. Ñamodernisa oho. Ha upéicha va'ekue pende eréa upeichaite. Ha upéi ko Rrádio Popularpe oĩko ore Delly Domínguez-ni romba'apóramo guare pe dos mil diez, dos mil once. Naipoi'akue ko'ápe teléfono ko guasa, naipoi'akue internet. Oĩma la internet péro internet ko komputadóra. Ha entonse oñepyrũma la hér mensáhe de téxto. Ha upeichakue la hasta por lo ménos amo dos mil doce, dos mil tréce péiko oĩ romba'apo va'ekue. Ha upéi osẽmba oñehejapa va'ekue ndojapovéi la Noche folklórica ha upeicha akue guetyi ypakue tiempo pe upeicha iti akue pero pe dos mil ryepýpe radio koguaty pe jauma la computadora entonces ya nda hasyvéima la música ya al instante ma rejapo aje ya rembopuma al instante la ojecarga la computadora pe ya rehupytýma pero anteriormente case ha combaite rape ha pe ku locutor ivaletea hína mbo'ehára ku omano accidente pe Ko programa Cachakero oanima ko'ag̃aitéva, opa voi ijei ha animador, nachemandu'ai michĩ la héra hína opa, ha a ver oime oikuaáta okembopy jepi ahendu detector de ánimo-pe. Ha upéva ko cassette-pe che irũ, cassette tiempo-pe guare opa upe locutor voi ijei upe akue mbo'ehára, cassette-pe opa ojapo ha'e oheka. Roberto.

Ha ko'ág̃a ko cuarenta y seis, veintiséis, treinta y cuatro mamá ko la número upe tiémpope. Héẽ, ha ko'ág̃a cero nueve, ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho ombo'ehára. Ja'a Aulante Adelio Domínguez, ko'ág̃a jeimína nerendu hinamoite carrokue pe mbo'ehára. Ha ñande saludo chupe upéicharõ ñane amigo Derly Domínguez-pe ha ave avei ápe he'i ñande lavadero George he'i, saludos desde San Pedro del Licuamanduju he'i ñande. Anichéne. San Pedro ikuamandyju ñanderecha ha ñanerendúpe alui ñandesaludo chupe ápe kuruguaty guive ha ja'e chupe ta he'i ñande mba'e purahéipa la ohenduséva o ñahendukántepa oĩ chupe peteĩ San Pedro del Norte, a ver, me han mano sobre San Pedro del Norte, Ha ñahendu ha parapykuéri ñahendu. Aipórõ tapichakuéra de norte a sur, de este y al oeste del planeta Tierra. Viernes del Folklore, 31 de marzo, Viernes de Dodoe, péina rog̃uahẽma pene rendápe purahéi vecino.

Che ajepe'igu tombo'eha ko purahéi ndaha'éi jepe che la San Pedrano, péro ahendu ko purahéi mbo'ehára ha che korasõ ehepoko mba'ete kóva nde reñeñandu mbo'ehára. Ne mokorasõ rory la ehendu ohecha purahéi ha che ha'e chupe purahéi inédito primera ves ahendu ha. Persona en línea he'íva. Persona en línea mba'etekópa hína. Muy buenas noches señor Luis, mba'éichapa reikomi. Ha che amígomi orohecha. Upéichante avei che saludo mbarete mbo'ehára Lorenzo Fermín Galeano-pe ha pe tapicha Picaña Guarekohápe guápe, ha kuri vosamigomi Ndojapy ijahejávo ijyképe peteĩ pojopymarete chupe avei, pórke ha'évo la ojapo. Ha upépe lo más importante hína Luis, ndesaluda Dennis. Y ore mbororyetéiko pe a don Alejandro, Dennispecha la ore renóire ha ha'e Luispe, Che mandu'a nderehe hína kuri kuehe, ha ha'e chupe hína nañanderenoivéi jaha'e, ha jahamiarã javisita chupe, ha'e chupe hína kuri ha Ore mbororyetéko pecharra ohendúvo ne ñe'ẽva Alejandro ha Abel Luis oñe'ẽva ndéve. Ha che amigo, ñandéma nde ko Alejandro la ñame'ẽ ajupe aliento ha che amigo oreko oreguta ko mba'e kua vai ha pese ko roheja oheja ha roju rokomparti hag̃ua penendive ko tembiapo rupie. Ndaha'éi nde añónte Luis la rekompartíva chendive che akomparti ai penendive, ha ára ha árante che amígo káda fin de semána ahendu katu peteĩ pene rembiapo. Ha'e oha'ánte kuri peteĩ grásia tuichaiterei avei Luis ha nde mbo'ehára avei upéicha rupiña pohenoivéi. Ha agueru ramóngo chepytu ahávo kuimba'e ha'e che amigomíno deseáble pende ag̃uahẽ. El veintiséis de febrero-ngo che rejápe che umi ahayhuetéva che porãsojágagui oho Tupã marangatu ohenói chupe ha oho. Ndaikatuvéi upéicha rupi ñañohenói ndarekovéi pe fuerza necesaria, Luis. Añete upe don Alejandro ha upe upévango ha'e la peteĩ ñemba'embyasy ore roguereko ko programación guive kuiríla ne rembireko jehóre. eternida ha upéva ore orejopy avei kuri ha upéira mayma ne familia kuérape avei rome'ẽ la cristiana resignación upéicha ha péva niko che aikuaa pe ne rembireko he'íva lo mitã la Mitãkuña'ẽmígui ha'éngo che alumna va'ekue escuela-pe ha umía aikuaa ha upéva umía peteĩ ñemba'embyasy tuicha oguerekókuri nendive Alejandro ha upéva la ore orejopy avei ha rovy'a ha ko'ág̃a péicha rohendúre la ne ñe'ẽ ha Ko programación siempre roho hese porque he'iháichama Luis oregusta ko programación rojapóva ha upéva la oĩ ha sapy'ánte ro'éma jepi sa'ieterei la ñane audiencia jahejama'erã ko Luis ro'e ha upéi pe vierne pyhareve og̃uahẽvo g̃uarã katu ñemongetápe roĩ jey ha jaha jey mba'e ro'e jey ojupe. Upeichaiténgo ombo'ehára che amigos ha'e ha'eháicha peẽme tuicha mba'éngo ko ojepasa va'ekue chéve ha pe amigo oikuaámante omomba'eguasúta chendie ha ndahi'aivoípe la ikatúva ndajaikuaa ko'ã mba'e ko'ã. Ndañarremediáigui ñemoha'e chupe heta rolucha, heta roiko, roñembotyryry, roiko ojueheve, péro ko Ñandejára he'i otra kósa ha ohenói chupe ha oho pype el veintiséis de febréro. Ha siémpre ko che amígope ñemihapemi, ahendu katu peteĩ pene rembiapo ha aguerohory penendive. Ha che amígo Tupã marangatu kava'ekue hi'ág̃ante ome'ẽ hag̃ua pene pe tesãi, pe kyre'ỹ, ikatu hag̃uáicha pegueraha tenonde siémpre ko ñane retã jeguaka, ñane mba'eteeteva'ekue ñane ñe'ẽ guarani ñandepurahéi. Purahéi siémpre oguerúva tetia'e oho pe jováva mbohayhu mbo'ehára ha péango ndaijojahái, ndoguerekói ohupytýva chupe, ndoguerekói frontéra ha péva ningo nahi'ãi va'erã ñanekane'õ jagueraha hag̃ua tenonde, pórke péva ningo ñane prinsípio oheja va'ekue ñandéve ñande sykuéra ñande ykuéra yma guare tuichaite mba'e ha mba'e iporã mbo'ehára.

Mba'ejevy, umi ha umi asẽ ahechapa ha'ekuéra ahí en la emisora amiga algunos radio-pe, como ejemplo che la Catania avei, kuatia ñe'ẽmi ha asuntasea siempre avei ichupe péva va'ekue. Ha peteĩ jeýnte ningo este yma ojejapo la fiesta pe parlante-pente. Ojehupi va'erã yvase pe túvo peteĩ ha ótro gatu oñembokarateve ha upévape ojejapo la fiésta. Ha'e ojeheraha va'erã la batería ojekargaka ha hermáno oje'éi chupe batería mbo'ehára, akumuladór oje'e chupe. Ha peteĩ kare'a'y nase vállepe la ohupi la ikavaju ái la ojukuahũma la iñakumuladór ha oho oĩma. Oho la okadaka ohína hu'ãitĩ chupe peteĩ kuñakaraimi hanga ha moõiko oho che karai eichove ha aháta ajavakagaka che akumuladór vaína pórke ajapóta fiésta ko pyharépe aína eichove. Avy'aite aiko che karai eichove la emombe'u haguére chéve eichove peho katu ekadaka la ne akumuladór ha hetákena ekarea ñande repype la quinta nahekarantere he'ichupe.

Irõme pe ovolea. Ovolea hína la kase ha jaguereko la grabadora. Grabadora de dos parlantes hína oĩta. Oĩ la Hitachi, oĩ la Philips ha oĩ la ambuevéva ha umi hendypáva ha pe apúpeko heta oĩ ojerokýva kónde. Ndéiko ombo'ehára la vitrola ehecha jepe oĩma. Ehecha jepe. Ahendu jepe la vitrola puse. Che abuelo oguereko la vitrola, che tio ha. Ojarra pe molínoicha ovolea heta porã, ome'ẽ chupe la kuérda ha omoĩ upe la idísko nambusu peteĩ ha ja ipúma upéva hína do músika mba'e ipu ha upéi oñepyrũ ovolea jey. Tenemos aquí y es el funciona a setenta y ocho revoluciones por minuto y que en este disco pues hay grabados solamente esta bujía y Bueno, ha iporãite tu'ãhára, aipóramo javy'aite oñondi'ekuéra ha aja'e cero nueve ocho cinco, noventa y cinco, noventa y cinco, ochenta y ocho mbo'ehára. Ñañe'ẽ ku kuipe purahéi rehe mbo'ehárape San Pedro del Norte-pe ñehendu. Sí. Ha péango ñañe'ẽ jave heséko ñane renói kuri kãi Alejandro, ha mokõi purahéingo ñahendu ko ñañepyrũre kuri ko ñane programa ko ñehendu kuri ñembyso joái. Péva purahéi kuri Dúo de la Simpatía, Quintana Escalante, ha aníke nde sy py'ỹiete oho oheka mbery chipa rupaguãhei, porque ko'ẽrõite mbyre mbery rekovia ohóne oheka mitã rupaguãhei. Ha. La ilétrape he'i. Heno, lo ke pasa ko mbo'ehára la toho nde kyvy tojoguaka. Ha yma ko la armasén por lo méno oĩ un kilómetro. Mbo'epy oĩvy. Héẽ, ha entóse la ka'a hovaja oñogua la mitã'i, niko lo alguna kósa oikótama vy. Oñemoñandurãitama. Exáktamente. Umía la oiko avy. Umía la oiko araka'e. Ñembiso joái hérava. Ha upévango Luis la ñembyso jováingo jejapo ásta entre trépe, che la ahecha jepérõ ñembyso ha la angu'a tuicha, la angu'a ha okarga ypépe kási cinco kílope avati morotĩ ha pus, pus, pus ojoso hikuái oho hína ha omongu'i ha upéi oĩ la oĩ ja omboguámava la irupẽme ha upéi la irorakue ja'éva chupe ojoso jey omongu'i hína ha jeve upévape ojejapova'ekue la tembi'u, la mbaipy, la vori, la rorakyra umíango jeve upéva la idea ha la sópa katu múcho más hetereive la pe angu'ápe ojejoso va'ekue la molinope guaregui guágui. Upeichaite mbo'ehára ha umi che angova'ekue. Ha entonce niko umi añehendu purahéi rupivéntema ko'ág̃a aje. Purahéi rupivéntema umi ajaojóva tesaráipe ja'e opurahéi jaha mboyve la purahéi rendápe, he'i ñande ápe Esteban Ayala Adorno. Ko'ág̃a ojepopyhygua pe escuela rovaiete karai Silvano Ayala ra'y hína ha he'i ñande péicha, Saludos desde Buenos Aires, he'i.

Ypyetépe, ha japysakã ñane rembiapo. Ñande, ñande saludo chupe kuéra g̃uarã opéicha isy itúvape ha Miguelinape avei. Oñetéma che irũ. No, de Quintana Escalante ha'e la ohonduse jay. Eh, dúo de la simpatia. Quintana Escalante he'i karai Alejandro Denny. Hm, ha jarekóvente mañehendúta. Ha. Ha ke vea, ko la carta hina, 0985 95 95 88, pe'a la ñande radio número tapichakua, tapeime peime jagui, ha oĩ etéma che oñekãigui hese. Ehen. Ha. Ha'e ko che ika'aisetaíma peteĩ kósa oĩ che ypy pe hína, pan la poléma hína. Ha che uhéivo niko oĩta Abel che ára. Mba'e híko la neahechakuaái he'i. Ha che soygue ápe he'i. Ohovénse, purahéivo oĩ porã.

Ojapo akue sino ha ñepyrũrãite ñahendu kuri Anabella. Pe avei guaiteimi che irũ mba'e la porte. Buenas noches amigo, andu pende pya'e hína ha'e che amigo pohendu avoínte ndaha'éi la primera vez siempre ko la ajapysakáva penderehe domingo también oluvi ajapysakáva penderehe ha'e.

Ha ogueru ñande dúo de la simpatía Quintanas Escalante ipurahéi rory porãme. Chéngo ahakue la fiestahápe la dúo Quintana Escalante Luis arekóramo guare nueve añokuéra umi ajaháma la fiestahápe che tía umi andii roho ha roho carrétape roho la fiestahápe. Ha upéicharõ la yma akue ha ka'aju ári. Carrétape. La imboriahuetea katu yvýgui. Ha la pe carreta ojeheja más o menos peteĩ cancha-pe, oiko la cancha de fútbol-pe la fiesta ha la carreta oiméne la cincuenta mba'e la pe cancha jerére la guei oñeñapytĩmba la pe carreta rehe. Añetéiko pe mbo'ehára. Ha peichako la yma hakue. Ha ñanehetũ la carreta ag̃aite ñanemandu'ávo upévape oñehentumína ñande audio amo ñande operador guereko audio-hína, ñahentumína chĩu. Upéi Lucho mba'éra aporte hína ohendu ne programación hína che ipyto naciente Mburukuja naciente rehendu hína familia Fernández nañehendu mo'ẽrã partido nañehendu mo'ẽrã partido notramitimo'ãiva roime japysakáva hína. Héẽ, upéva ku ñaha'a omiéta hína Fernández. Héẽ, ha oale hína mbo'ehára. Pe ñanemandu'a ko kuimba'e mbo'ehára pe San Pedro del Norte piko ñehendu kuri kurusu chika he'i. Ñandéve kuri pe ñehendu Paramo. Pe purahéi pe he'i. Purahéi pe ipahaitépe. Ha ñande ko'ápe ñarekóla kurusu pa'i. Pe haku guaty naĩ ocaracteriza chupe la, eh, ndéme nehendúma que amoja la otro lado reikópe, la otro pueblo, ha rejuiréave la amo calle amo kurusu pa'ípe, ha pe haku casi ciento cincuenta año ma ohasa'ỹva mbo'eha, che ha'e ikatuve ohasavéma hína oĩ hague la kurusu pa'i. Che la familia Quiñones ou raka'e la Kuruguatýpe mil novecientos treinta y cinco-pe. Opa diezmil la guerra opa junio-pe ha ha'ekuéra ogue amo septiembre, octubre-gui akaha omombe'u hikuái la ha'ekuéra oúma hague la kurusu pa'i osaluda la kurusu ára jave umi aumaha omyatãindy okambia chupe la ipaño ha ndokyvéi amogua ombojahu, upéichama aka'e la ha'ekuéra omombe'u la umíva umi tiempo-pe. Ha ko'ág̃a ku mbo'ehára, péva oĩhína ko'ág̃a Péva ojepe'ákuri pe. La ilugar original-gui. La ilugar original oĩkuri pe Luis Domínguez carnicería renondetépe. Ha upéva ojaorítama amo la kálle ojepe'a upéi ogueru aka'e la Kaai Valentín Morel, la hembireko ña Adolfina ha ña Toita ka'e Hugo Domínguez umi asýndi ogueru pe Bernardo Rivas róga renondetépe. Omoĩ hikuái mbo'ehára la kurusu pa'i. Ha mba'e la oikuaa ko'ág̃a? Ko'ág̃a oñevende la Bernardo Rriva róga, ha ko'ag̃aite ongo oĩguiti hína upépe la karai Bernardo, oĩti la hembieko, oguetei hína hikuái la hógape, péro he'i che kui Bernardo ñande ñajotopáva guare hendie, omombe'u aindéve hína kui mbo'ehára la moõpa ha'e oñeguerováta. Ha entonce la ha'e oho upégui Ha la pe ijoguahárepa mba'e oúta ojapo hína, pórke primero oĩ ndañe'ikuaái mbo'ehára mba'e rrelihiõgua tapichápa la ojogua la oagradeve dogovenárõi la hóga añe. Ha ha'e hague che aséña Daniélape kuri la hénte rríko ko nairrelihiõ oĩ ovíha chupe. Ha'e la che ojetívo mbo'ehára la ku su pa'ípe g̃uarã. Peteĩ lugar definitivo che la ipota con los amigo de la iglesia, peteĩ grupo religioso, con los concejales orekua comisión reconocido oñeorganisávo mbo'ehára ha oñembojami hikuái la orredirigikami la ku su país, oñe'ẽmi la concejalkuérandi, oñeñomongetami hai la señora Máxima Zamudio, karai Jerónimo Álvarez, Dona, doña Rosana Álvarez ni ha'ekuéra ko upépe oreko ipropiedad hína pe esquina-pe. Ha moõpa ikatu upépe oñemohenda la ña tutúa umíva ndaikatúi ome'ẽ chupe peteĩ vedera. Ỹramo katu pe avenida principal-pe, pe Lourdes Avenida-pe, pe iñakãitépe. Pe mbytetépe. Upéva la che la ivota hína mbo'ehára la ñande Iglesia-guakuéra, ndaikuaái che ka'i influencia umi ánta-pa oiméi che, chehendu hína. Ha'éko hi'aréma ápe a'i. Ha oimépa ñanerendu hína uno miembro de las iglesias añae oguerekóva grupo religioso importante, ojapomi hag̃ua peteĩ visita ha oñemongetami hag̃ua con los miembros de la Junta Municipal, jahecha noñemoĩpa la kurusu pa'i peteĩ lugar definitívope de hormigón mbo'ehára, porque pe a cualquier momento oje'i pe karaípe y pe kuñakarai oho. Ha ikatueténte upe tĩ ekavadóra omosãambipaite upéicha, upe irẽlo mitã ojaposéta álgo hína ambuehára. Ha che ramo g̃uarã he'iái pe doktór kubáno, prevenir que curar he'i. Péva la che komentariomi mbo'ehára. Upeichaite Luis ha ñandéngove sapukái pe jaha amonguare jaarriva kuilápe Camino tape Bolí, he'íva chupe, ha upépe niko jaarriva kuri jaha la Cerro Rokẽme, ha upépe niko jaarriva pukumi oĩ hína la famoso Cruzu Gregorio he'i. Ha upéva oreko la ijistoria avei, ha upéicha avei niko Cruzu pa'i, ha umíva niko, umíva niko escapa de oreko la ilugar original ha oñemoĩ jey upépe ha ñamoĩ ha la Mehor lugar ko ha'e hína pe doble avenida mbytépe ñamoĩrã upépe pe templo oĩ upépe pe puesto de chipería hína ha upépe te ñamoĩ la pe ha pe ijykére entonce oĩ haguã cha la puesto de chipería oĩ ha upépe te entonce ome'ẽ haguã la bienvenida o saludo al salir ja'e chupe la osẽa kuru guatýi odespedi hag̃uáicha la kurusu pa'i upepete. Oike ha osẽ ape g̃uarã. Oike ha osẽ ape g̃uarã, entonces upepete la oĩramo ha umía ha'e la lugar muy importante la oĩ hag̃uáme ha entonces la municipio mismo, la municipalidad entonces ikatu o reconoce ha omoĩ chupe tei monumento'i upépe ha péango oreko nombre la kurusu pa'i che yma aju ramo guare ochenta y uno pe Kurusu pa'ípe he'i lo mitã. Ha upérõ guare oĩ tila pe ótro ládo gotyo, oĩgui tila pe eskína gotyo ládo la pe kálle oñeampliave mboyve ha umi aende la ere aluígui ha umi aeskapa de la ñamoĩ jey la oĩ hag̃uaichaite. Upéva la che komentariomi mbo'ehára la Radio Popular-pe ha ojalá uno persona Oguerekóta, tomáta kómo interés aje ohala ñanerendu ha ñanerenói opinami péare, osea katu oforma la ikomisión ha oho ohechami ha oñemongetami kon lo miembro de la Junta Municipal, por ehémplo oĩ aĩ tapichakuéra ikatúva hína ojapo peteĩ ordenanza aje kon lo amigo de la iglesia ha oñemohendami pépe la ku su pa'ípe ha ndaje ko jahoga pe Arroyo Fortuna pe aka'e la pa'ípe Según oje'e la Arroyo Fortuna héra akã ejukyry. Ha entonces la ou jehogávo pe la pa'i ha entonces upéva rire opyta raka'e la pa'iry. Ha entonces la pa'i. Ha upéva ha'e la kurusu pa'i hina. Ha upéva pe pa'i ojeheru oñeñotỹ pépe akã pe Luis Domínguez carnicería oĩha rovái ete pe calle mbytetépe. Ha entonces la calle oikétama upépe omombopamo'ã umi Oa oría la kálle, japete mo'ã yvýre omombopá hikuái ha upépe áke la ña Torita ha doña Adolfina de Morel ojagarra ipéchove ha ogueru hikuái voi pe karai Bernardo Rivas róga renondetépe ko'ág̃a oĩ hína la kurusu pa'i aje ha pago don Bernardo oho upéi la ijoguahare ág̃a ou ti excavadora-eve oitypa ág̃a upépe la planta mimi oĩva ha oitypáta la kurusu pa'i aine jaikuaáiko mba'eichagua tapichápa aje chéko ndaikuaái la mba'eichagua ñande rapichápa la ojoguáva aje péro Oikatúnteko oiko umía hína ha umíante ko che lado ñe'ẽ roiko la oiko raẽ umi ára mbo'ehára. Ha upe alui la ñane comentario iporã ha entonce jahecha ñamongu'e péa la ñañemongeta la concejal oĩandy ñane amigo Miguel ha oĩ ambue véave ha entonce ñañemongetami hendie ha mba'éichapa ñag̃uahẽ péape Luis ha iporã ñane rembiapo Luis chembovy'a ñane renoi jey ñane amigo Alejandro ha Ñakomplase su la ipedido musical. Mba'étepa la ojerure akue ñande ra'e? Ana Bella. Ana Bella ha ojerure ñande ha péango teĩ purahéi Verídico. Borja Estación-pe he'i ha káso verídico-pe alu'i. Borja piko oĩ pe Villarrica zona-g̃e. Pe zona Villarrica voi la Borja jahasa upépe la Borja Estación he'i ha Borja-ngo oreko la i la compuesto la he'íva la Borja-pe la mba'éichiko Riñahápe guare. Ha la Borja Estación ha umíango ha'e la purahéi ojejapo va'ekuéra ja'e achuve la káso verídikoa. Upeichaite che irũ. Ha ko'ág̃a ko don Piñano je'ói ñande hapilíncho. Ha iporãite ko che irũngue ate'a ni goviérno de dolores, entrada la Semana Santa, Domingo de Ramos, tapichakuéra mba'etekói ko peñeñandu, mba'éichaiko ñeimeñaína. Embopumívo ñande haber pe hapilíncho rapykuéi peteĩ mandi'o kyty. Péva tomomandu'ami Ñande sykuéra, ñande rukuéra oikove aguetei pe la mandi'o ojekýtýva mba'eichahakue, ko'ág̃a ko ndojepoguevéima la tórno, ko'ág̃a ko pe horrahéra ogueúma la hãi michĩve, ahãi tuichavéva, lo mitãmi pe ántema ha okoneta pe michĩve omongu'íva ha omongu'i pe horrahe apendéma la mandi'o, ojapo chugui la typy aty ha oñami ha ojapo chugui la aramirõ. Ha don la familia Oliveira, Lino Oliveira, Joaquín Oliveira, isykuéra doña Liboria Franco, ciento un año cumplido, péina ñane rendu ha Abel Benítez, péina ohendu kajyma ñande purahéi.

Umi aiko ne piérna meme oĩmi oĩmbávape amo hína. Ha ha'ekuéramana hína mayma aiko oĩva hína. Ha pe amo Gilberto, Juan, Adrián, Oscar, Antonio, Coco, oĩ Pedro, Julio César ha Silverio ári. Paháikuna pe jave hi'ávo tove'aña. Péva Ñandejára, che ko mayma aiko ne'ĩva ou. Tape amo tataipýpe ojapóma la ka'aguy ha'e hína. Kyse umi aiko pe karne'arãha rupi oguerohag̃ua la so'ógui. Ha'e tape amo ojava omoĩma hína la tembi'urykuera. Na'ápe la kampeón tórno oñemongarugue og̃uahẽ mitã Germán Villar ro'aguýpe. Terrucho de goma?

Ñañopytyvõpa pórke heta ñaikotevẽva ramiñomi. Ha heta ócho de disiémbre, Navida, áño nuévo, Semana Sánta, morotĩ porãkena la ñane ára mirõ. Ejopy porãke ña Josefina, mantel potĩ porã árikena emoĩ la ára mirõ ha pe typy raty emoĩ vaka pi'ári.

Mandy okyty he'i mbo'ehára, péako en vivoite ojapo ñandéve Los Alfonsinos, Kemín Jambái, péa ohenduka ha ojapo ñande peteĩ En vivoite pe torno ñevole'a ñemongaru umi apeichaite mbo'ehára. Upeichaite Luis peángo yma péicha la vecino kuéra oñoinvitapa la oñominga hikuái la mandi'o kytyrã oñominga peteĩ vierne ka'aru pytũ, sábado ka'aru pytũ umía oñominga hikuái la ojapo la ojapo oñondive kuéra hikuái la trabajo ojapo la pe mandi'o kytyrã ha upeicha avei ningo pe Tareahápe he'ia pe takuare'ẽ jekosecha avei upéicha avei la vesinokue la itakuare'ẽa oho avei la pe takuare'ẽ la trapicho oĩhápe la ojapo la mosto ojapo la eíra ojoajudapa guasu hivei ha ymavéngo péicha hapéva pe traváho hemíngango ko'ág̃a la naiporivéi alui ymavéngo oĩ pe jopói umíva la pe okarne'a la kure la ñande sy umíva okarne'a ha Kua ikostillakuéra ha kompádre Hulánove ijakuaa tu ipaletakuéra ha komádre Hulánape ha kua egueraha Hulánope he'i ha ha'ãgã upéi katu ou oipuru chugui una láta ñandy he'i. Ha upéva omyengovia jeýarã ha umíã ko'ágã opa lugui. Opa mbo'ehára opa ha pe joaju oñondive komunidaháicha ko la Ko modelo jagueraha hína he'i mbo'ehára la oĩ pe ája ñandehegui oho ha nda'aréi oñomongeta Laureano López ni pévare hína ha oremandu'a hína ko modelo de empresario, de imperialismo ñandegueraha hína ko mbo'ehára ou pe ombopresio yvatepa ñandehegui pe combustible, ipresio pohypa entéro mba'e ha Ha'etévaicha ko umi ambuehára ku oñepokupa ñanderehe la imperialisvakuéra pe ñanemoñañamba hag̃ua forzosamente oñondive ñanedistanciapa hag̃ua ojohegui. Péva la orotopã ore mbo'ehára porque ymave niko na ñane medio ivoi la ymave ja'e ko kavajumi ha ko la kachapemi, karretami ha nahánía katu ko yvete upinte voi ha ohova'ekue lo mitã la Mombyrymbyry oñandu la iser querido hasýramo takatu ndo'uvéiramo ña Fulana ha ikompáe Fulano, komae Fulana, o ñane amiga, ñane amigo ko ymaitema ndajahechavéi, he'i, Ñañedesignana ha jaha, he'i, a uno de madrugada imembykuéra omyapesãmba yvígui, vúrro ái, vúrro ái, ndaikatuháicha, ha ojejapo hag̃ua pe visita ojupe Mbo'ehára ha a uno que otro ogueraha la una kosami pe yma guare nko okaygua lo menos orekopaite oipe hi'a autoconsumo pe iproducción ha'ekuéra voi oproduci hakue mbo'ehára la ivaíko la ijavati morotĩ, la ikumanda, la imandu'i, la hymba kure, la ijoecha ha entonces okarneáma oĩ la ko Ma che comadre umi ala ohupã ohína la i ser querido kuéra ovisita chupe okaneáma la kure térã katu la ohecha ha hetavérõ katu hag̃ua oakilino'ã oakilionaíva mona'i upéipi oĩ oĩ hína umíva umi mba'e oikórõguarã mbo'ehára upéicha hakue húna che chemandu'a la che paíno Manuel Quiñones péicha hakue. Upéicha va'ekue Luis ha upévango ko'ág̃a ohóma kasi tesaráipema oho Luis ha ko'ág̃ango ja he'ia lo mitã la mundo economicista-pe jaha chupe ha hetave mba'e oĩ ha ymavéngo ñande ñag̃uahẽhágui jaguereko la a buen tiempo ja'éva chupe ha ko'ág̃ango Ñande família paraguáyape la péape jajekaracteriza he'íva lo mitã la ñame'ẽ la a buen tiempo ha ko'ág̃ango hetave ógape ja he'i che ra'arõmi ápe rokarúta ha upéi aju jey ne rendápe he'i la visita oĩvape. Upéicha ha asímli ohechakuaa Rodina ary he'i mbo'ehára roñomongeta pe áre ha ha'ekuaa ko naranja tygua ha he'i ymángo ore roju ára la escuélape he'i Ha rohecha la oguapýa hína la yvyraguy porãme, oĩmba oĩ pe káa módulo la yvyraguy porã ato'ýko ojeheja pe arojeyvyku'i javarrievapamío, amo tomi'ẽ jahamío, amoite aroju'itápe jajepoío, amoite takua'i otojahakuéo kilómetro nuévepe he'i. Oĩ oi'akue la sómbraguy porã he'i la opytaha la kaaju ári oúva, oyvy rupi ohóva opyta upépe omboí la ikavaju, osakatu ombo'ejy upépe la ikárga, la ogueraháva, Oñehenóta katu oguapy oma tule'a pe ruta kótare, umíango ymaitereíma. Ore ndohechavéi ningo nda'aréi che hína siglo Chaparro péare mbo'ehára. Ha upeichaite Luiu umíango yma oiko la paraje he'i chupe jaháta ko'ái la grupo oho tal parajepe jaháta japyta he'i ha opyta upépe ombopytu'u la ikaju ha la orekõ la matula Ho'u, ojopu chupe la imatu, la ñu'ã tuote oterere, ha hág̃a upe oensilla jey ha oho jey. Ha ymavéngo la viáhe do óra, tre óra, kuatro óra, umi la ka'aju ári umi oĩ, ha upeichakuéngo la viáhe ymave Luis ha ko'ág̃ango umi opágui, ko'ág̃ango reho nde mombyry mombyryve reho, ha reho mótope, reho áutope, reho kamionétape ha umi aja Opytáma tesaráipe pyhareháicha nde ñanemombyrýpama ojohegui. Pe sómbra guy porã pe rotakóta ombo'eha naiporĩvéi ko'ág̃a. Ndépa ehechaiti, ndehechavéima aña. Naiporivéi opa umía ha opa voi la orílla tape orílla umía la pe sómbra guy umía opa ha umía la oĩ apylu'i hetave mba'e la yma guare oje'ohóma tesaráipe ha Ha ja'e'akue aje'i ñañepyrũ ohínango pe ñembiso angu'a, umíango ymave la ojejapo upéva ha la umía hetave vése la ásta nóvio umía ohóva oñembiso va'erã la upépe la ha'ete pe eju he'i ha rojeprepara rochipapóta hína he'i Eajudami ápe, oreajudami, he'i la nóviope ha la nóvia oĩ. Ndoikoséiai la. Ndoikose, ndopytaséi tapykuérai ha'e ha. Oitýa he'ílo. Oñembyso avei. Ha upéicha va'ekue mbo'ehára. Ha amansionóre va'ekue imandu'áva, yma la kaĩ Laureano Álvarez, la ña Pochola, la hembirekóva ha heta imembykuña ha he'i yma la ore kachorrompa, ore kai'a'ýma he'i ha Upépe rohopa la roñembyso he'i. Upépe la oikóta la año nuevo, navidad térã semana santa. Upépe la kuñataĩ hetã, entonce hakuái kachorrombáma he'i ha upépe ohóva hakuã oñembyso ha la ñapocho la ojapo chouka la mbeju. Ha upéva ho'uka chupe kuéra he'i va'ekue angirũ Amancio Noria ha ohóma he'i apyrave'ỹme ñane amigo. Hablando de apyrave'ỹme jeho mbo'ehára, ñandéko ñambopuku ipe San Pedro del Norte. Ha ñanemandu'amína karai Agustín Valiente. Ha'éko peteĩ sanpedrano ha ou raka'e omba'apo hikuái Itaipú Binacional-pe. Ha upeichahái piko mende mba'éichapa la ña Reina ndive ojotopa aka'e ha ou la oiko chugui la kuru guatéño mbo'ehára. Upéva la Agustín Valiente ha péina ko ko heme veinticinco de marzo Oho apyrave'ỹme mbo'ehára. Upeichaite ha'e ha ja'éva la ogustáva la oĩngo pe ogusta la Santo Rosario chupe ha upévagui la las cuatro y media man sea la oñeñembo'éhina o las cuatro de la tarde oñeñembo'éhina lui la Don Agustín Valiéntere la oñeñembo'éhina la Santo Rosario la en novena he'íva chupe ha entonce maymáva oĩva la Amigo ha ndaha'éiva amigo avei la Joséva oñembo'e ñainvita entonce ko programación iye oho hag̃ua ha entonce oñembo'emi la don Agustín Valiéntere hapéngo ñane amigo Gerardo Díaz, Gerardo Díaz ninti la según versión la ogueru va'ekue chupe ajépa. Geraldo pe ha'e ogueru aka'e ha oñotopã hikuái la Itaipú binacional-pe ha Karai Geraldo omba'apose la móto, mecánico ha'e piko japractica mbaretéma. Ha he'i chove ovaliénte jaha ku ruguatýpe, pórke heta oĩ orahéro, ha káda letẽ la oraherokuéra jahabilita la mesalar pe fábrika guasu jahabilita upe mbo'eha nde iméma akãe. Si, ja iméma áru pise. Ha ciento cuarenta personal ko upe aguerekóva va'ekue, ha upépe la móto hetaiterei ojegueru va'ekue la móto, la móto japone. Onda ha Suzuki ha Kawasaki ha Yamaha mimi. Ha upévo guare ha'ekuéra ou aka'e ha Bebito pe ña profesora Juanita Mena Moana ordenáre pe Amena moto rovy'aipaite he'i. Ha pe amótore rojoakuéra oñensaja ha'e ka'i Bebito mótore, rojoakuéra opractica valiéntenti he'i ka'i Geraldo akue mbo'ehára. Ha upéva che moto mbo'ipái hikuái rekausesa aguereko agueteĩ Yamaha Enduro aguereko akuaígui. Ha romyaipaíne. Opa upe épokame. Héẽ vai. Ha namyaipaíne hikuái akã. Héẽ. Ha oĩtĩ valiénte la guarúva, señor Hoprópe va ne repuesto oĩháme omba'apo akue Kaiserano la ovavi'ypy akue la italler. Upepete, upepete oĩ peteĩ brasilero ka'ai Silvio Rodríguez, oguekua ku heladería Pingui. Ména umi ajande. Sí, ya aikuaapáma che umi a. Ha upépe omoapy'ypy'akue don Geraldo la oitĩ valiéntendi la taller-pe. Péipa oñepy'ypy'akue hikuái. Ha mba'e teko mbo'ehára ha teko guahẽ iñapỹ moho ñane óra, ha eteia goviérne de dolóre, ha. Ja'e goviérne de dolóre Luis viérne de dolórengo yma pe kuarahy osẽ mboyve he'i la pindo umiára jaipe'áma va'erã he'i ha upéva la domingo de ramos jaháta hína la ñamongarai hína pe Viernes de Dolores ja jaipe'a marã kuarahy osẽ mboyve he'i. Ñamojore'a. Ha upéva la, upéva la Viernes de Dolores ipe'a'arã ha, ha Viernes Santo katu he'i kuarahy osẽ mboyve rejuã ejahu la arroyo-pe he'i la, eh, Ykaraípe ejahu hag̃ua he'i. Ykaraípe ejahu hag̃ua he'i ha ikatuavõicha nemopotĩ upéva he'i. Yma guare ha ko'ág̃a umi ángo. Opáma aĩ umi. Ótra kósape va'e la mitã ojahu hína aje. Ha nemopotĩta garrótepa la mitãto hína pe rojokóta imi nesalta mo'ãe ko pláta. Nembyepotĩta ha la pinta ha iporãite che irũnguéra rovy'aite penendive ko viérne de Dolores ha chéko poha'arõite aĩ hína. maymáva amígo, maymáva che amíga, oiméramo la pehendumíva la ore prográma la profesór Lorenzo ndive ojapóva ha oiméramo peapresia la Luis Alfónsope, oiméramo la cheapresia chegue ohorýháramo, aipotaitéma tapicha anga pehasami che hendápe piko arete pukúpe, ko'ág̃a oipokúta hína ko lunes sánto, mártes sánto, miérkole, ata sábado sánto, ata domingo de Pákua ani ha entónse poinvita kuña ha kuimba'éva, kuñakarai, karai, Mitãkaia'y, kuñataĩpe ha sasemi ochevisitami ko avy'aitereíta la ko Semana Santa guasúpe. Chéko siémpre pe ohe San Lorenzo jeýnte la ohóva la chemoirũmi la año nuévope, Navidápe, Semana Sántape, sible ocheapa romana ahatýgui ha poha'arõitéko tapicha. Pechángo che areko takyre'ỹ Ha'ékota volunta avei Mbo'ehára Lorénsoti roju hag̃ua jepi rojapo penendie la programacion'ẽmi la día viérne oime amo la igusto peẽme la rojapo aje. Ha entonce tapicha tanto ke kuña ha kuimba'éva pa poha'arõitéta la Jueves Santo, la Viernes Santo pyha'eve asaje, ka'aru lao. Pereg̃uahẽmi la che tapỹime ha pejemi che chégua ahendúvo la ne programa ha péina aju rovisitami. Avy'aitereíta niko pechama, avy'aitereíta Ha ikatu jateremi ha. Ha ikatu nembovy'aiteve ave Lui he'írõ kóa apreparáta heteĩ ryguasu ka'ẽmi agueraha Luípe mba'e he'i upéva ikatu nembovy'aiteve ave. Che mbovy'áta ko mbo'eha pórke chéko ndahekói lojapo asẽ, chéko ndahekói lojapo asẽ ha ndahekói la pláta ndahekói amo ajogua hag̃ua niko nda'u mo'ãicha hína la ryguasu ka'ẽ, nda'u mo'ãi'aína la. Ohecha asadomi la kure ka'ẽ tatakuápe guare, umi anda'umo'ãi haína la hepy'ã ndaguerekóirõ. Pórke chéko ndarekovéima che sy, che rembireko, che família ndarekói, la he'íva tajatapýna ko tatakuá ha tajapo ñande. Entóse che apagaimante'arã la kualkiér kósa ha'uséramo ha ajoguámante'arã, ha avése ko ndarekói aĩchave la pláta mbo'ehára la ajoguapaite hag̃ua. Ha entóse la erre Alandrés la oguerumivo che a uno Na'ápe ko aprepara ha aromandu'ami nderehe, péro kécha ma'ẽ, mba'étapa ahanimo'ãi, mba'étapa ndavy'amo'ãi. Ha semána de arrepentimiénto ningo, la semána sánta. Entóse chirũnguéra che kómo ího de Dios ha'e aichejehe ha pohã arõitéta, tánto kuña, kuimba'éra ha nahániramo ndajaguerekói omba'eve, lo mímante jajukuaa la che tapỹime ha ñag̃uahẽ ñañomongetami, jatereremi, jahasami chendive lo día tapichakuéra. Vy'aitereíta. Ha ko'ã rupive ore ore rembiapo mbo'ehára Lorenzo Abel Benítez ha pehecha ko Facebook pe hína Youtube vai pehecha pehendu akue TV Vogue rupive pehecha akuépe ha Señal de Aire pejapysaka akue peína ape Radio Mil rupive. Avy'aitei penendie ha ore korohóta pende yanga Viernes de Pascua peve, aja mbo'ehára. Viernes de Pascua ñaime jeýta Viernes Santo ñamopa'ũimíta Luis ha ñaime jeýta Viernes de Pascua entonce hasta entonce ja'e chupe. Ha ja'e chupekuéra ág̃a otro Viernes de Pascua-pe ñajotokua jeýpe oñondivekuéra Viernes del Folclore. Orehóma penehegui.